Mwanchomo ria Riokisi TV rituko riga rie Jumatano chitariki na emerongo ebere na isano na ibere ase omotienyi ikomi na kabere omwaka bwe chilifu ibere na merongo ebere na isato. Kwegena kwane nigo kwanyarire koba kogotwara oborigereria bore obweime ya Kisii TV amandegere y'omogusii. Chingaki chingiya neyariganirie nkomanyia onsi buna anyarire koba kagwatekana gotoikera ase emeza yaito y'amang'ana amaya. Chenkorokwa Eric Bosire, sangana inche korwa bono goika omoerio.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.
Ayatekire nigo torocha korwa ase wodi ya Nyecheke eyio gotoka ase ebunge ya Bobasi ekaunti ya Kisii, maega y'abamenyi b'ensemo eyio kwemurunganeria ogosareka gw'epaara eyemo abwo igoro Nigo bono banyarire koba koerera igoro ya amoiranerio banyarire koba konyora ase eparira chinyara koba gekoroisigwa, erio gokonya abamenyi b'ensemo eyio gokora obosombi naboigo obokoreri bwabo bwa kera rituko. Ase amarieta, Johnson Bosire Nyagaka, Omokaachi bw'Ebiosi Ekware Village. Tiga ng'iranie ribaga erigwa kera abana aba bagokora egasi iga iga ebijana bikorema epaara eye y'ebiosi enchoro, ase engencho yabeire amatuko amange etanya gosiburikerwa nabarai, naende ntomaeti abarai gose mbaroo gose mbaiyo, okei ase bare onye bakoigwa eriogi eri bateke action. Onye mbagoteka action still we have we have power ntobwate chinguru ebijana bako pamoja na sisi. bagatokora egasi buna totagete ekenyoro giaito kerorekane. Mono mono tiga ng'a keree omweshimiwa Aaron Moti, chairman yaito y'esukuru ye Enchoro, nakore omokia sana agatoa omochanga noro togende kobeka nchera iga iga buna moroche iga, ebichanda mbisiguregete na amang'ana aywo, naende tiga ng'akere na Mark Nyang'au, omwalimu. Nere mbuya mono ase omochangato oye togenderete kobeka nchera, na Fred Nyang'au nere tiamwakire ng'a mbuya mono ase egasi agenderete gokora ase vijana, na korora ng'a epaara yaito yabeire boronge, ntori gochi gotwara mechando gochi motwe egekogera, ntori gochi gotegemea abarai. Tiga naende ntebie vijana biaye nere Paara iga ninche ase mbatenenerete. Mono mono buna Nelson Mandela ogendete kobwata amang'ana ye video na gokora kera egento, naende omokia oyio obwate ogenderere na ebichanda bionsi bire iga iga para nabia kere mbuya mono ase eng'encho ya kojitorea, tari monto okobaakana naende tari siasa tobwate ase epaara eye, epaara yeito toete erosigwe. Ase ayio amake tiga nsabe Nyasae onde bwensi oraigwe eriogi eri nere nabo akomente iga akomenta, Ebichano ebi bigenderere gokora egasi mbuya mono sana. Amarieta ane Johnson Bosire Nyagaka ogotoka Nyacheki Ward ase omwesinwa oo nkobakoraa na omogambi Innocent Obiri Momanyi Bobasi lakini abwo totararora ase chingaki korende oyo orabanyore nabo akobatebi ntobaganetie aba tokorora egasi twabachorete bakore. Na inche korwa ase boda boda igo ngorokwa Edwin Omaiko. Ase ebaare eye twatesekire amatuko amange bono ebichani naende oche bierure. Omosibigwa o Nkoba, Omosibigwa Innocent Obiri, bare nabo tochandegete botambe, lakini bono onye mori gocha next motoganie. Thank you. Asanti, naende ngotebia etibi yaito ng'a etibi neye eyemo yoka tobwate, eye emaete koigwa Mwananchi, Kisii TV, thank you so much ase ogotokonya. Bono mwabeire abamano ase chinguru chiaito, na ase ecommunity yaito, na ecommunity engima, intwe igo togo tune. Kisii TV. Eyio nero engako ya omogusii egotokonya. Asanti. Ase amarieta Nelson Mandela.
Togotigana noroboti oro mwancho morigereria nigo maega yokorwara as chinchera chia obotutokanu gose ase okonyora oborwaire bwa bwango iga nigo omoteri omanyekete buna Mambo korwa ase ekaunti ya Nyamira oyio anene mono omanyekanete as ogotera kwaye gochia ase omogavana bwe kaunti ya Kisii Anyare koba agakonyora obobwenia ase nyagitari ya Nairobi goetera ase obokonyi korwa ase serekari ye county ya Kisii. Korwa ase omogavana bwe county ya Kisii onyare koba gagoakana shilingi goetania chilibu chimisano eria anyare koba agakonyora obobwenia. Mambo nigo anyarire koba agakoira ribaga eri na goaka mbuya gochia ase abarai bonsi naboigo bari bonsi banyare koba bakomobwatesia erio okonyora obobwenia na koigorerwa korwa ase enyagitari. Mambia boigo nigo ateberwe naro nokwegena ambache kunyara koba bakogenderera kobwaterana amo nabarai bande erio gokora amagenderero ase ekaunti ya Kisii na ekaunti ya Nyamira. Gose y'omogima ong'igwete etenenia nga amato igoro ndabatebia, Momura nare esobe ekare bobasie erieta riaye okoru kusimba, aye simba negesire ekioge gekonacha amauga giasokia emeseto. Omogano osimbore omotambe, nintema koyokwana otaere. Narwara ase egeka egeke lakini ekorwara gotarenge egosori. Kwa ambulance nkagenda Narobi hospital naro nkoikoo nkabekwa eward naro bagachaka gokora oboringo oria gotaka komanya ng'a naki omochando oyo ochete nende ninki naroro bakandwaria Naende bakanyora ng'a the problem I had orenge inflammation of the heart, bandwaririe ase amatuko atato, naende ebill nigo yarenge enene mono, nabo narenge worried even my family bakaboria ng'a how are we going to pay the bill, they were very much concerned konyora boboire, lakini rende Nyasaye agankonya. nkanyora esupport korwa ase omheshimiwa Simba oyio ore omogavana o Kisii county naende na omosani one ndatebe agakana ebill yonsi yarenge close to five hundred thousand agakana ebill yonsi. Nkarunya getari kende buya, na endengo na komekia re follow up ng'a naki ng'endererete, gose nabwenire used to communicate kombori ng'a naki ng'endererete, so egento ekenene ndatebe mbuya mono Governor. I had friends na barabwo bakebeka amo, bagataka ng'a kero kende tiga ba contribute egekorera mbaroche ng'a Nairobi Hospital nabo erabe echallenge, bono nabo ntaete mbatebi ng'a ase eng'encho bill yane yaakanirwe, Timbwati any financial crisis ebeterereti ng'a mbwenerete goakana ebill, nabo nare kobasaba abana baminto, bono inwe egento morakore nogonsabera, naende egroup eyio nabo mokoyesieka ase obwanchani obonene, ase eng'encho omonto oka gwakonyorwe naende tebwenereti ochake kobeka ng'a emechango nero, omonto arare ekero kende ararengererie ng'a otagete gotumia oborwaire bwao for financial support.
Eamotemo korwa ase ensemo y'ekerenyo nigo baborire oboene bwabo magega y'okonyora omobere bw'eamate yabo kobekire ase enkendu ya Nyamira. Jackson Makori nigo akagere goitwa koreng'ana amo n'omokonyi bw'omokomishona ase chinsemo chia Nyamira South Simon Musumba anyare koba gakoenekia egekore ekio buna bakoerera ase oroboti rokobwatia.

Monche omorigereria boigo abamenyi korwa ase ensemo ya Nandi nigo banyarire koba kwebera emere epaara ase keria bagotea buna nigo baeberwe maega ase amagenderero ane mono ase ogotoroserwa gwa chipaara egento kenyare koba gekoirani maega obokoreri ase ensemo eyio. Bono nigo baborire abarai korwa ase chinsemo echio banyare koba kobobwatesia eri kwana ekiya buna amagenderero ngoikerani gware ase chinsemo echio.

Eamate eyemo korwa ase ekenyoro kia Botoro- Bontorome ya kabere igare ebunge ya Bobasi ekaunti ya Kisii nigo yanyarire koba gekomenyera obokong'u maega y'oyomo bw'enka eyio okorwara ase oborwaire botamanyekaneti goikera bono. Bono nigo baboririe banyare koba bagokonywa n'Abasamaria abaya, erio konyora obobwenia na komanya ng'a mborere ki oyomo bw'eamate eyio arwarete. Oroboti oro iga nigo rwariganigwa n'omoriki oito Cornelius o Nyancha. Erieta riane Moses Omondi Thomas. Bw'one nigo iga bontorome tu igare. Bono nabo ndwarete amatuko amange goetania emiaka. ang'e twenti yaetire. Oborwaire obwane buna bore iga, buna morigereretie esaidi eye, buna mpointeti esaidi eye, naende morigereri omobere oyone buna nde iga abarari baminto, baria bare government bonsi pi. ase mwabeta, gaki mosarie emebuko yaino. Oborwaire obo mboribori bu mokorora etibi eye iga buna yachire bwone iga, gaki nkorere amariga, ase bono ngochia gokwana enkoro yaye minyoko. Rebeka yagenda egesara, nore nendagera tindi koria. Chireso chitakeire nyagitari shilingi elufu mia mbili hamsini chitakeire, mae gokorerwa isachari. Inche ase amarieta Nigo nkorokwa Roda, Tomas, inche egento ndatebe omogaka oyo one buna namomenyeire iga tore nere iga, naratemire komoira chinyagitari lakini chinyagitari nkomoira okonyora kwane nigo kore ogoke, ekiagera nagorete iga ekanyora nenibo yane yoka. Namogorete buna atari konyara koria endagera lakini nkabwata eng'ombe eyio nkaoonia. Naende ekero namoire nyagitari ne chibesa echi chinke chinke naende chikaera naende ngachaka buya naende nkasoa ekagasi gake gake naende nkagora eyende rende gatimokire naende tiga ngore Naende anyore onye namabere ase ibe ekiagera endagera y'obogima tari konyara koria nomonto okonywa echae, gose okonywa erongori. Bwata natoratora igo onye nagachae naende ekebarua ngoika chinsa, natebia omonyene ng'a aye ende yonsi aye genda opime nyoe nanyebwata bwatire bwango ong'e ende yonsi nachicha komorora gose ase namotiga mbuya are. Iga ase obweng'ina bandwarerete, nabwo one mbobasi iga iga boitang'are. igare. Korwa ase abana baane mbwate bagochia esukuru tindi kobaikerania ekiagera tindi konyora ebesa nkonyora neng'eria enke nkonyora. Inche nomoremi naende igo nkogenda ekebarua amana omogondo mbwate nomoke nyore nendagera amaiga teiyo igo nkoirwanerera ekebarua eke. Erinde naki eki nateba na mosuku ekero narengereiri buna oyio arwarire onye oika botuko orwara mono nyore nagenda ekebarua narengereiri bono ng'eiti ane ng'ende. Bono gaki ne chinke nkonyora nchiri gonkonya abana mbari gosoma buya igo.
Mwanche omorigereria oroboti orwo nigo rogendererete kwariganigwa amo nomoriki oito Cornelius Onyancha ase enchera y'oboikeranu na nigo orase konyara koboro gokoronyora chikoraga chinsa isato chi'obotuko bwa rero, ase tori nokwegena buna eamataine enyare koba gekonyora obokonyi, erinde omogaka oyo anyare koba gakonyora okomanya oborwaire obwarwarete naboigo obobwenia bwa bwango. Mokonyigwa omoraai bw'ense ya Kenya Omosike Geoffrey Rigathi Gachagua na omorugi oye Dorcas Rigathi nigo banyarire koba bakorwa obosemi gochia ase abasae ane mono chinchera chi'ogwechakeria emeremo na kwegendereria Mosike rigati niganyara koba akoyekwana iga chingaki anyare koba agakomerana amo n'abasae abwo ase enka yaye Mathira Constituency, orogongo rwa Mount Kenya.

Rwanda rika ndio twende mbere.
Naboigo gokorera abarai korwa ase orongo rwa Mount Kenya na ababwatani bane nigo banyarire koba gochicha amo erio koanekia obomo ase orongo orwo. Nonya nabo nigo egati yabo banyarire koba bakoerera buna okobogekana nigo kwanyarire koba gokanekigwa ase amatuko abo ango iga ase orogongo rwa Mount Kenya ase abarai baborigwe babeke chitobauti chiabo chia gesiasa kando kobwaterana erio korigia chinchera chiokora orogongo rwa Mount Kenya.

Mwanche omorigereria naraitwe anyare koba tokwariganirie ekero eke iga, korende chikoraga chinsa isato chi'obotuko bwa rero ning'ina na nkomanya oyomo naende amange ase enchera y'oboikeranu. Inche nkorokwa Eric Bosire nakoganeirie oborigereria borobio.
Aya nayatekire chingaki echi ime ya Kisii TV.

Engaki eye Yesu gokwa enyorire esimi ye smartphone ase rigori ri'ense kobua ande onsi. Nyora esimi buna Samsung, Oppo, Huawei, Redmi, Itel, ne chinde chinyinge.